Dymor Syml yw grŵp o hand-picked myfyrwyr o Ysgol Celf Darlunio Caerdydd a dyn ni'n dod at ei gilydd i wneud arddangosfa yn Shoreditch. Does dim shortage cos oedd yn lle oedd ti'n gwybod lot o art o gwmpas, mae pobl yn cerddau i fewn a bod ti'n gwybod mae'n ganol lle mae'r studios i gyd ar y funud, so mae'n neis cael mynd â ein darlunio ni sy'n gwahanol i dangos i pawb. Gath ni'r syniad ti'n gwybod, yn, yn dechreuo'r ail flwyddyn pan ydych chi'n gweld bod gwaith pawb yn dechrau mynd mewn ffordd o gwahanol a reit ffres, so oedd ni'n meddwl, da ni'n gwybod dangos i pobl a wedyn oedd ni just Head on, go for it. Ar ôl gael y syniad, ti'n gwybod, dyn ni'n gorfod meddwl amdan sut da ni'n gael pres, cos oedd y galeri am costio 3,000 o punnoedd am wsnos. So, a thyn ati trio gael ffyndio o gwahanol lefydd, ond oedd neb eisiau ffyndio student. Gathen ni y lwcus pres gan yr, um, yr Students' Union, a cyfro hanner y cost, ond ydyn nhw'n gorau reisio'r fil a hanner. extra. So nath ni neud yy lwcli lot o bake sales 'de a t'gwo' rannu jobs bach pobol. O'dd o'n ffrus- frustrating bo' pobol ddim yn cefnogi ni ond yy o'dd meddwl allen ni jyst cymryd hynna fatha yn bach o cic yn tîn a wedyn me'wl wel 'dan ni'm 'di prwfio chi rong 'de? I dathlu'r agoriad o'r yym arddangosfa gathon ni launch party a fe- fe- nethon ni feintio t'wo' loads o gwahanol fatha agencies a t'wod tutors o cwrsus gwahanol yn Llundan a'r kind of rili kind of i trio rwbio fo'n gwynab nhw a kind of deud dyma dyn ni'n neud y Caerdydd dach chi byth 'di clywed amdanyn ni ond dyna dyma ydyn ni. A wedyn ges ni feedback t'go' rili rili rili da gan wahanol fath o pobol 'de. Ma' gan pobol fatha'r camgymeriad o meddwl bod darlunio yn llun ar bapur t'o' bydd o'n gwynab neu t'o' llun bach ond Mae lot mwy na hynna. Meddwl ti'n gorfod meddwl amdano fo ydy torri'r gair um, Saesneg lawr, uh, illustration, illuminate, mae'n mynd nôl at y iaith Latin lle illumistad i dda roed gola rhywbeth. Da ni trio symud yn ôl at hynna a anghofio amdan yr to preconceptions beth di illustration. Ar yna'r fros na, dwi'n dangos gwaith sydd ar iPads. Y reswm bod i dangos nhw ar iPads ydy dwi eisiau uh, gael perthynas rhwng gweithio yn efo llaw lle dwi'n t'wo' rhoi collages 'ma a wedyn symud i mewn i'r rwbath digidol, sef yr iPad. Yn fy ngwaith dwi'n defnyddio defnyddiau diniwad fel yym llyfrau o'n fatha yym childhood i a tr- a trio jycstabowsio heina efo'r digidol t'gwod dwi isio chwara' ar y geiria' fatha follow me, search me, find me t'o' yn tynnu'r innocence i ffwrdd o nw. Be sy'n nesa i Dimo Syml? Mae grŵp o Dimo Syml yn mynd draw at India i gweithio yn yr ysgol gelf yna, a dy diwedd yna mae'r um, International Illustration Symposium a mae gwaith ni yn cael ei ddangos yna. Mae mynd i India yn mynd i fod yn profiad dda anhygol, um, especially er y symposium ar y diwedd, oherwydd bydd pobl tgo, o draws y byd yn dod yna i wneud, yn siarad amdan yr disciplin, a bydd just amazing i bod yna efo nhw. Dwi'n ofnadwy o hapus efo'r gwaith tgod, sydd yma yn yr arddangosfa yma. A mae rili yn, dwi'n teimlo, yn yy ticio'r bocsys i gyd o be' ydi darlunio dyddia 'ma.